Insellmulkom sinjuri u nilqgħukom għal xhur ieħor il-programm illi permezz ta' dawn il-ħames minuti tkun tafu xi tiġi f'Malta, Għawdex, Kemuna u anke iktar il-bot. Jekk tafu b'xi ħaġa li aħna ma nafu, jibgħatulna hawnhekk, sinjuri. Taħsbu. Isma tal-programm Anka barra minn Malta, eżempju ah. l-Ingilterra tkun ta' fittiġi. L-Ingilterra, kemm hu post artisti. Oh, Jena meta mmur Londra, eh. nibda ngħid kemm huwa. L-artistiċità tħossa fit-toroq, fit-tabelli, fil-kurum kienek. Londra. Arti. Chesterfield le, għadhom ah. allura, u Għal Chesterfield kien hemm artist saqs li tinsemmi għax ma ħsibx ħana millu unur tajjeb, eh. imma pinġa lil Princess Diana ra naqra. U nies kulħadd imma dara jasra. Ħannejna dinja, eh, miskina, hi kienet gustuża. Batit biex mietet u ħadd komplet bati wara mewta eh, tajjeb. Anke kun għal ħamna.
tajjeb. Insomma, xi ħaġa ora interessanti li ta' min nirrikonoxxu li l-Ingliżi ma jridx ikollok problemi magħhom. Jaslu. Jaslu, speċjalment din June Turner għandha l-fuq minn 80 sena. Eh. Eh, kienet edha fil-ħanut tagħha daħlilha dal-ħallil u eh. għara xeba li tatu fil-bastun. Ħanina dinja, eh? Ejja, ħala.

U ġejt is-Siġġiewi, għax is-Siġġiewi s'issa għadna ma ġejniex. U s-Siġġiewi minn hawn ftit ieħor jiċċelebraw il-festa, milli jidher festa sħiħa ġejja. Tlaqna. X'intom taf? Eh, ħanamlu play.
Eh, taf li jesek raġel u. Eh, jina lek hija, eh, taħseb li nagħmel. Ma rridx inkun naf.
Mela. U għad attendu ġew il-pulizija. Skop l-ewwel net appart li biex inferħuhom u hekk fija tal-li. Għax inutli taħdem u mbagħad tmur tilgħabhom. Kemm hi xi ħaġa tajba li qed tgħid. Eħe, jiġifieri dik importanti li noqogħdu attenti mill-vizzijiet u la jkollok il-familja l-ewwel it-tfal. Smajt li xtrajtu pavaljun, hux hekk, bejnietkom? U x'hemm fuqu dak il-pavaljun? Kbir hekk, li jnawl dar-raħal, hu. So, għadek għadhom jgħolluk? Eh?
Mux ta' jena minix minnaw. Emma minn fej. Kirkop, ta' San Giuseppe.
Eh, importata int.
Imma xorta għamma San Nikola namela xin noqtaw 13 sena. Dan għastiġi Brasbet, eh, tal-buni biex namel artiklu. U jena ktibt fuq l-attivitajiet li namlu għaw. Mux tibta attivitajiet ta' Namlu l-yoga.
Line dancing.
Line dancing, line dancing. Tirrexxaw, għolu, ġili. Partu minnek, nirrexxaw. Imma partu minnek namlu ħafna. handwork li ma naħdmu ħafna xalel biex imbagħad meta mmorru nirrextaw id-djar residenzjali intu għomlhom. Għatu l-importanti aħna li nferħu lil kulħadd. U n-nies ma jibqgħux id-dar, joħorġu minn hemm għax id-dwejja. Fatti hekk spiċċajta. Brava.
Ejħane, prosit, eh? Prosit, ħabib tiegħi. Imma se nertaw ftit ma' tfal tagħna, llum taf saqsejthom. Jekk la jikbru, iridux isuqu. Ara ftit. Tixtieq issuq? U x'karozza tixtieq? Il-Lamborghini.
Kemm tiswa di?
Tiswa ħafna flus jew le? Naf kemm tiswa.
Kemm tiswa?
900. Em, u kif ħadd ġibhom dan 900 euros? Nġibuhom 800 u 800. J- Jiġuna iktar minn 900 ikun jibqalek għall-petrol. Ovvjo, X'jiġifieri le? Eh, jien naf forsi ma tiġi s-suq il-karozza. Kif għal mur ix-xogħol mela? Fej fej ħadd mur xogħol l-ewwel ħaġa, fakkarni. L-iskol ħajkun? X'karozza tixtieq li s-suq? Bentley.
Issa, biex ikollok Bentley, għax kif ħadd għamel? Nuża l-flus jekk irrid jekk irrid inġibu. L-flus minn fejn ħaġibhom ma.
Naħdem.
Inti la tikber tixtieq is-suq? Le. Le? Il-ġiqnod fajf il-marriċ immur skola.

Eh, xiex. Għax kultant ma nafx ġilek, xie ma kun imsifer, kun jaf li sbaħ post fil-dinja u inti moħħok fil-selfies u għasta tikas.
Veru, titnu li t-tiktok.